Rom a kan paruk chung te kha tlawmpal te nawl ngeihnak kong te kha vun in vun rel ta ka duh i ka mit ka philh cia nge le cu ngai cu ca kha ka zoh ti lo voi ah Bible kha ka rel ven khan a keimah lawng kha thli ten ka ka hrenh kho mi voi phone zong kha ka zoh ti lo i cucun ka ven ah khan caan thlah mi zong ka hmu ti lo ka van i timh cu na chi ka zoh cu mi pahra lawai ba ka rak tli sul ve asi ta khan ka mi zong hmu lo nan tu sa ti ka van ria ko lai rom angan paruk si lai a hme hlei ruk na kha boy pakhat khat sin a nanol kan ngai lai ti in nan i pek a chun nan ni cu cu boy anol nan zul nan zul mi sal cu nan si cun cu bantuk In sualnak cu a nawl nan zulh ahcun sualnak sal cu nan si i sualnak nih a chuahpimi cu thihnak a si. Cun cu bantuk ṭhiamṭhiam cun Pathian cu a nawl nan zulh ahcun cu nawlngeihnak nih a chuahpimi cu Pathian he i remnak kha a si. Cathiang kan relmi Pathian nih sualnak kan pekpiak u sih. Hika zawn ah hin ka zawn tian tlawmpal ti ka bin not mi mi zeidah Pathian nih nawl ngai a kan fial ti si ahcun Bawipa cu a chimmi tuah u a ti mi a tuah mi tuah hlah u a ti a tuah lo mi cu a nawl a zul mi pauh cu Bawipa nih a cohlan mi hna fale kan si minung kan si caah a hohmanh nih Pathian nawl chim lo in a kan sertu kan pathian nawl chim lo in kan nu le kan pa le kan u le kan nau nawl hme kan ngai kho lo sihmanhsehlaw nawl ngeihnak nih zeidah a chuahpi timi tlawmpal te vun i chimcho ka duhmi cu sualnak ah zeitindah kan nun i pakhat le pakhat bawipa he kan i pehtlaihnak ding ca hin zeitindah nawl cu kan neih lo kan ti si ahcun ta kan hmuh khawh mi cu nifatinte kan nunnak ah zumtu kan i ti i zumtu Khrihfa hna nih uh, Bible ca relu tiah chim lengmang cawnpiak lengmang kan si ko thla camu ti lengmang a si ko i i pu mu i kho mu pate pat i do la thlai cam piak lo ti lengmang khi si ko sehmen se lo kan theih lengmang ko nan kan tuah kho cheu lo kan lungthawh caan ah kan cam kan lungthawh lo caan ah kan cam lo cuti men men in a thang i a vakvai mi men men khi kan si ko sihmanhsehlaw Pathian nih a kan kamhmi cu a nawl zulh cu nan theih cia bantukin zeidah an si ti cu keimah nih chim hau lo i thil tuah hlah timi tuah i tuah cu tahchunhnak bantuk kan chim si ahcun hika kan fale ṭhi kan si sende school siasiamah te hna nih maw khika cun thlanghrawl i thil ka chiahmi khi na duh pawn tawng hlah tuah hlah hei ti bantuk maw asiloah music lei kong in maw khatkhat hna hi tuai hlah kha tuah hlah ti i ngaih lo ngaih i theih ko i zulh lo kha nawl ngaih lo cu si ko i khatlei kan vun chim rih si ahcun nutling patling kan si i sual palhnak lei ah din ei le i vun chim ko si ti vun chim ko si lo zei nih dah nang hi na nun hi an uk i zei nawl dah na ngeih lo Na caah a ṭha lomi thil na theih komi kha zeidah na tuah? Nangmah tein na vun i check le na theih ko lai i cucu nawl ngaimi kan si maw? Pathian nih a duh lomi zeidah an si nan theih ko. Din ei khai maw maw siloah biachim maw phun si ko. Asinain ahohmanh nih nawl cu kan ngai kho lo. Cucah cun Bawipa sunpan ahohmanh kan langhter kho lo i thla na cam zongah na cam lengmang ko lai sinain zeiruangdah kan thlacam i Bawipa na kan leh tawn lo tiah cun nawl kan ngeih lo ca a si ko. Cu nawl ngeihnak chungah cun kan lut khawhnak hnga ding caan zeidah a hau tiah cun Jesuh Khrih vel dawtnak le a zaangfahnak kha kha lengmang kha bawmh hal i cuti thla kan cam lawnglawng ah hin Bawipa hnatlami le lungtlumi kan si lai. Tiah ni fatinte kan nunnak ah hin uh, vun zoh usih law. Kuak ka zu i cu kuak ka zuk le zu ka dinnak chung in ka pastor te nih ma kha sueli pa kuak zuk le din he tha lo ti an ka ti ka thei ko nan an chim mi an nawl an ka chimh mi ka zulh lo ah cun zeidah a chuak ti cun ka ca a phi chuak cu harnak heltlaknak tiang a chuahpi mi si ko cu nawl an ka chimh mi an ka kamh mi ka zulh a si ahcun cu ka zulhnak thawng le Pathian sin thlakcamnak thawng in ka zulh ahcun cu ka zulhnak thawng cun luatnak ka hmuh i taksa ca zong a damnak a si thlarau ca zong a damnak a si cucaah cun mi tampi hi hitin kan vun chim tikah cun hi thil zeihmanh ah a si rua lo kan ti mi a fa tete hi hi tete hi a biapi tuk mi kan rak hngal lo kei zong nih zeihmanh a ka rak rel lo cu hi ca tiah cun khi ka rit zongah khin mi sawhnak cun ka fim deuh cu ka ti duhnak cu mu kei khi mi holh tam ngai te ka si i cuatnak ca ka chimmi si lo mu si mah ca cun zeihmanh a si lomi te ka rak ruah ko asinain tuak hmanh u ka thlarau ca cu chim rih hlah u ka taksa um rih seh mi nih an rak hmuh ning ka thei lo cu te mi nih zeitluk in dah a thli te an rak zomh te ka hngal lo cu sulo maw mi cu ka va sual lo cu mi cu zeihmanh ka va ti hna lo cu mu ka din zong keimah tin ka ding ko e mi nak ka kal lo ka ngiang hna lo e sinatin mi mit hmuh tin da ka rak um ti ka rak hngal lo a te hmuh tok ka rak hruh cu sinatin bawi padawtnak thawngin a tuah ka din ti lo ruang zong ka chim nak si lo mu thil fate kan rak ruah mi thil nih khin ar kan foih tuk kan rak hngal lo kan nih cu laimi tampi cu thil ngan deuh pi vun tuah i khi long long kan mi kan foih rua tin kan ruai ka tin rak si lo a fate bak hin rak ve hau ta cun nawl ngaih hi ke zong ni som di chung ka chawn ve te ka mu cu ni som dik kan ni som li ni ku a ku um cha khan som li ke ti ko mu hi chungah khen nol ngai har tuk ni kan chim hna min lai ka do le mi lai patling pi nupi la fa nei ve chang mi du pa wi ren fiel i tu lo tu chu ol bak loi hi di sining chun mo valei phim nak te le an ma ton ka phim pa ve tong ka hi ti ha chun a bible zong he thawngthasum ngainak in maw phunphun in maw mabel ka thei ngai thluak thei lung thei thin thei ka thei ngai asinain nun a rak pem ve lo i mu cu nawl ngaihnak cu har tuk natin zeidah cu nawl ngaihnak cu kai thim ve ti cah cun luat ka duh ca si luat ka duh dam ka duh i taksa dam lawng ka duh lo kan huat tete ka khan cang bawipa hi ka hmun ah hin keimah nih khan kawl lo na ka kawl Zeitak man keman i kan kawl lo na ka kawl lengmang i atu cu ra cang te na ka thi ca ka ra na sin a ka ra cucacun alak na ka kilter ka duh bak lai lo ka ti hi ka taksa rawk dih mi na dam ter tung i nangmah dawtnak ka co tung lo na thiang thlarau nih pakhat hmet nih ka nun ah na thlen nawn tung lo i ka pumsak taksa thamtham cu na dam ter zong ah ni na khat a thi lai vale a ciam lai zongzal nunnak thlarau na sin a phanh khon a ha ding ca cu lawng cu ka herh cu ra ka pe Ka Khrihfabu sin ka kir tikah tette khanawk pakhat ṭha tel ka kirter. Asiloah an caah zei santlaihnak ṭhathnemnak ka neih lo zong le zumhawktlak tein ka nun khawhnak hnga ding caah nangmah nih Chiatharam ka kilveng kumpi ti hin thla ka cam tawnmi si. I chim ka duhmi cu tuzan caan ah hin saltan kan timi hi zeipi dawk si lo cu te hmuah ti rak si ko. tukforhnak hna fak tuk ing cu rawlkulh lio ahin rawlkulh lio ba voi thum ke nge a chet lo sinatein zeidah ka thei tiah cun ken pong chakthlang pawl le ka hoil ka kom hei bantuk ni mo cu le ka nau le pawl le ka ti don mi chu tukforh nan ning te lai nin tikah cu tin na tuah lai cu tin thla na cham lai tin ti lai rak chim lo ma mi kha remind ra ni cu e kha hi hi tukforh nan ti mi pe si lai hi Hi caan ah cun zeidah ka tuah lai tiah khan ka van i ṭemi cu pawngkam ah ham an cheuh an um ti lo tikah thlacam a si ko. Kha ka pa ka tei kho ti lo. Ka forhnak si minung taksak si caah thlarau ka khat ve ṭung lo. Nangmah nih le nu le pa bantukin bia le ka ruah lo a ka chawn ve lo tikah mu. Ticu a caan ah cu um lo hlah maw ti awk tlak. Mah lawng te hna lungkua va ka le thla va cam nai pha le cheu te thla va cam te nai zong i o an zong van thei lo i acu vate phunphur ti thong vun thei thlarau ra ro ti phun nakin vun le nak e foi te chu khatin si tika adok na achun zeda si te chun tai kho na akan petu tak tak chu thiang tharau bom nak thep chem se ko chu cha chun kan luat kho nak ma ding cha hin chu luat nak khati mi chu pakhat pat ka chiman asau lai cha zayal an luat lo ti mi he thei ve ko tu chuna shaman kan chim kha ei lo mi Eo chok kan ti ei lomi thil ti tu zong cu luat lo si ko cu lamai ei lomi thil tu zong cu luat lo si ko chim duhnak cu a luat mi hna nih le nawl a ngai mi hna nih zeidah voi pasun pan an langhter timi zon ah hin tetein khan mi ka ban zo lai mu Bawipa nawl a zulmi papoh hi Jesuh Khrih hen rem. Abraham khi Bawipa nawl a ngai i Bawipa nawl a ngaih caah Bawipa nih a kamh bantuk ten Isak a pek. I cu nawl ngaihnak cu zei can dah a zulh? Atu ah uh, Setuan nih khin Tabuah keimah hi silipat khi ka cun zeilo kamte i hmunthur te khi van char ta tuah tiah khin ka ti seh law zaangfah tein ti hlah seh law ti van ka ti seh law minung sinak in kumkhuan zoh seh law ti ah sepate cu ning hngalpai ati nak fawite kha bantuk te kha si ko tahchunnak in mu tucun Johnny nih khin siama hi rian fial seh law ti silo biakunu hna zipa hna hi rian fial seh law cu rian fel selaw cakak chi cu rian fel cu ti khoi ke ai nau tat ding mi rian kan ti lai mu ti duh mi cu to bo ti vun ka lak piak ta ti se chu ti chu apek mi chu foi tuk chu o ti ha le ta hak chi pe chi ta pek foi tuk ko sena nau tat ding mi thil pakhat te ke fel se lo ti chu hei tu hla se lo ti ti chu no ngai lo pan se ko ti cha chun kan luat kho nak ma ding nol kan nei kho nak ma ding chan zai ngai pi ke hau lo in in chung hor khara mo pat khat te ke se ko Tuchan cu kan luat khawh nak hnga ding le nawl ngeih nawl ngeih ti cu tlang ahcun nifatin cun nawl nan ngeih lo ahcun ti si ko nawl ngeih lo le luat vei um lo i dantat chin lawng bang si ko Bible chan nikhata verse thum kan pek i som thum som thum som ruk som kwa verse som kwa nan til lai kan ti bilak pe akhat di me hi me hi chak hi uk thum le cheu ka di kum chungah hin dihlak ka ṭial Bawipa dawtnak thawng si. Asinain ka tlun lai hrawngah cun sawmthum ka ṭial ti lo. An ti ning cu sawmthum peng ci, sawmthum sawmthum a sau caan lebang hna cun tlap hra hrawng bak ah hin dok ve kha cu patluk na sau. Hau nih da huam lai. Cang khati cu vun rel ah khin za ko cu mu vun rel i vun i za ko lo zong le vun i mak tai ti nga ko cu. Cu bak cu

cham cawk lo mak mu insurance kan va ka cham piak laka kha atu cu thiang thlarau nih ka dam ter i thiang thlarau ka dam ter mi kha aman vun tuak ve menu tuana thongsom su shong ka du te thongsom te shong va se lo ti ka chan chung ka cham cawk ha ma sinan boy pa ni ka zang fa ve anol te ka ngai ve chu ka ngai ve mi chu zeidang pi selo an ka fiel mi te ka sa an ka fiel lo mi leng pi chu va ngi ok zom lo chu thong chun luan nak mu kha song loi tuk mi chu zo taksa luatnak ka hmuh leng ah thlarau luatnak ka hmu rih bawipa hi amin thongthat lo a tha lo cucah cun ku le nau hna tuzan caan ah hin zeidang pi tamok chim ok nei lo luat na duh ahcun zeihmanh a si lo ti na ruahmi te thil fa te khi ki te khi arang zi chi tuk i cu te pat na te ahcun cu a fa te na te cun a ngan pi cu arata ah hi cha a fa te zeihmanh se loin pe ka te cang cu na ti lai thazang na ngah ko lai na luat ko lai. Cun luatnak ti ding ahcun atu ah phundang ruat hlah ulaw ti raza hmawmmi hi ti ve tlak kan chim theo i le zu dingmi kan si zong amu zei paoh kan si puah cun ni fatin den na nunnak kan na hmur na ka ni biachia chim langmang mi na si ahcun mom khai mi na si ahcun hi kan pum chung i thlarau mi hi pathian thlarau si satan thlarau si lo Pathian nih amah kut bak in a kan ser i thlaw a kan chuah i thaw a kan chuahmi minung kan si. Pathian nih amah thlarau a chiahmi si caah cu a nawl kan zulh lo le kan ngaih lo ruangah cu Pathian thlarau cu a duh ning in caan kan hman piak lo, thla kan cam piak lo, Baibal kan rel piak lo ruangah Satan nih a nei ah a lak. Satan nih a chuh ve kan ti lai cu. Cucaah Satan um ve. Cucaah cun hi na thiang na pum chung ummi thiang thlarau hi a thianghlimmi Pathian i pekmi a si caah ralzam hawmmi na si ahcun a ti. ni fatin te hi raza kan fua tuk raza kan fua tuk ti lang mang lo a thla ne dia chan amah rian chuak ti si te chan a thur no mi thlarau si chu te ka a thiang mi thlarau ni khan a thiang mi na chim lang mang te ka khan kha a thur min ha chet lo te a chuah tak ti si te bia chia chim lang mang mi na family na nu na va le na nupi le cha na fa le cha bedok do na chim kho bal chan boipa rol na chuan pa zong ri na chuan pa zong khi ten boipa ka fale chong ka tha lo ka mur ka chian tuk ka pasal chak a tha lo va chim lang mang va chim lang a tha lo ka ngai thiam ka ngai thiam va telang mang lo a thla ro ah chun khana chung i an chim tar tu kho che tharau ni khan a cel ti lo ti a celh ti lo tikah a chuak tak ti si cu a chuak taknak sullam cu zeitin dah si ti si cun atawma raza hmuami ka si ahcun raza hi kan fuat ok raza kan fuat ok tian ka ti lengmang mi kha a caan a ro ahcun ni khat ka philh nai ṭem te ah tubo zan lei pahnih hrawng hrang te ka vun huam tom mi kha ka vun phil ta rian ṭun kong a buai tuk ro ka vun phil ta ka vun phil ta tikah ka vun hlam ṭhan tikah panga si cang e kha pahnih leo te huam ding mi ka phil cu panga cu nai pahnih luat cang ti khati si tikah ti na chim lang ma sen avoi dang ah khan voi hnih na phil than na phil na phil le voi thum voi na phil kha amah ten chuah ai tim cang ti si khai taka na usong sa amah ten na chuak e ti si khai nuwa thal na chim lang ma mi na bia hi na hmun ka hi thlai ji a si na hmur na ka a chuak mi papa hi thla chu an si chia sar na dong si ti ka si thei bantuk in cuca cun nulapa hna thu bia kan chim tik zong ah hin ka bia ka chim mi nin zeidah chuak ti mi hi tuak ngaingai hau ruat ngaingai hau kan fa le chung si zongah khrihfabu chung si zongah kei zong nun ka cawng kei zong nun ka cawng fak tuk in tufornak ke ingi ko liu chu kan chim nai lo ti cha ti ti family de usi ro mu

leng na kan chuahpi kho hnga maw rawl ei awk kan nei ti lo i rawl cawk hang ti eh kha va chim u kei hi sanpiu ei ka ka si sanpiu ei liomi le rawl liomi leng chuah nga lo i nanmah an nanmah nih va chim law okay in chuahpi ko hna seh an ti hna cu cun kan zulh ko hna la eh ka ti tikah zingka khan biang saknak ding kha uh, roma ngan pahra a hme hlei kua ngai hmen u rul le tlangai kuang hmen lam khawhnak ṭhawnnak kan pek hna timi kha maka kha bible sang kha jing fatin te kan vel kan chim cu maka chim le on kuria pastor pa ni fatin te thlarau thla kan cam piak mi rawl thla kan cam piak mi pakit thlarau he ai tong lengmang mi kan ti lai cu bia ruah lengmang mi pa nih khan kha tu zing kha volunteer um ṭhan lai i meheh cong le tlawmpal in pawng thenh hlim kham ṭhan lai i rawl ei cangmi pawl kha nine thirty ah kan nan rak chuak dih te lai tiah thawng a thanh okay an deal mai tu cu an von thok tlawmpal ahcun dorkal cun ka sawm ka sawm i a va kal i siamah cha meng a rak um lo rak um lo i thla rak cam ka thei lo an inn i uhnem kan ti me rak chim i an e ti kha si cun ka dua GPS hman nak ding ka phone ka lak hau ka ti phone kha ka va hal hna siam an zerin ti lai uka pa ka ti o ja hi ze kha kan kai lai kan ti an ti an chim lo mo ka ti chim lo ti a chim lo te lo ama am ve cha han chim ngam lo ya sau lai cha ma se kan chuak lai kan ti baka chun ma pastor pa chu ra chu rai ka motor ka chu king ko kal ri lo ka dir ko bia chen ve ning cu kan tuah minu pastor pakhat nih kei ka ruah ning ahcun ti hai ka zeidan dan ti lai ti pawl bantuk khin aka chawnh ta rua lai tin ka ruah cu ne mam come get out get out turn around get out ka min zong cu thei ve rih lo cu ke nih cun Moses si mu sorry Moses nangmah na si lo mu wa zong zei ruang ah dah kan phuai kan group kan community na hrok zei ruang dah nangmah duh puan kan minung pawl leng chupi hna na tim a ti ko cu direct bakin a ka ti ngai ok kan hal lo tu zing ka tan si kan to leo lam kan value khan ka bia na ngai mo a ka ti ri what zei direct pin bi a chim te ka zei a chim tu nak hal ti lo chu a khan a chung kan timi gain ka ti long pa te khe asin tete khan ok tampi mi ni khat chu akan tlong te lai tete zong tampi khan te lai ma pa te kha au chu au i hol rali pia ti ma pa te ni cun au kap chu hol thiam mi sol le pia halo hei ti ra ko ati chu zong chu nau tat na pa siu chu le mai o chu a chim mi lok lak chu ke the ve ko me le piak khi lai mi kan kan zia khi thei pa i hol le piak kan ni nau tat ve nik te khi mu ma chu ra ma pastor pani sa khati mi chun Zeiruang ah dah rianṭuan ding a si tiah thawng ka thanh komi zeiruang dah ka minung amah duh a motor amah nih a mawngh ding a si a motor seri amah nih a sawm na chuah pi nai ka duh lo ti si ko zeining ka rel lo si zeiruang nih ka chimh lo ti si ko khan ah veng mo said this is not my fault please tell him ka ti pahnih an ṭhu cu pakhat cu ka pa ṭhi si ti anmah te hna kei ka si lo ee kei cu sanpi ui lemi ka si ni thum lawng ka si rih anmah ning ka ti ca help ping a si ka bawm mi hna si zeihmanh keimah ka sai lo rawl zong kei lo na rian zong ka tuan rih lo ee ka ti a si lo ti ka buai ko buai khan sem a cham khan ani si cang lai ti ka phang kei zong cu ka thinong ve cang cu khong ve cang chunan ma cu cun ni le zan ni chung hil lo bak thu thiam lon ma ni cun tuai chu mam chu zei da siam apa zong khi ti bantuk khara ko chu thin long chong khan valet selipa valet na tai bak lai pastor nu zong va chim eh ti bantuk ha na sual bak lo cun tlang na rat mi hi an rian tuan na ra lo ro lo na ra tv al ti khara ko chu ka du lo bible chak ka kau thla ka cham ko khu kai bil boy pa ka zang fa ko hi tukforhnak hi zeiah zeihmanh a si lomi zei tuk ban ke ipi kho lo le hi tluk in ka tuar khawh lo tiah khan ka cam anga lo cam tuk na nok tuk cang ka ti singka ka tho tia tlang kha va kai keimah te dong a thli ten ka tang kai chum ka sam na kai dok di cha te cun kha ha ara lang mang te han ka chil bak lo kha cun vakali va ti ding long hai ba chu ai hlat ti lo chu chu ti chu le ka du ve lo ti lo a le ra peng ka chim duhnak cu tukforh a har cia sinain nihnih le zan hi a dih hnu ah khan zingka thawngtha a chim pulpi cung a dir nai paruk ah kan i pum thawngtha a chim i a chimmi bible cacang tu sakwe di bahar ti lo ka zau i thla ka rak cammi te sullam a ngenak ko tete khan bia si mu cutluk bakin ni zan hi aka tua i ka ngai thiam kho lo na te in thla ka rak cammi boipa ka zang fa a ngai ngai te cun hi pa hi aka ti mi hi a fian lo ca pe si cu keimah cu rawl ei rih mi zong ka si ṭung lo hi tluk in kei nih mi cu a ṭhatnak ka tuah ka ti mi ka bawmh hna ka ti a fian lo keimah hi tluk fah ka ti mi cu amah tuk kha ai fian lo ca si ti thla ka rat cam mi kha bawipa ai fian lo ca ka ngaihthiam i hi ka chung i tuffar na ra mi hi ka tei piak ti ka rak cam ka cam lio ah ra ve lo cu amah ka hmuh ṭhan i pulpi cung thawng ṭha a chim bak khan ka zoh i ka zoh i ka mer ka ni oh ka ti zeihmanh amah nih a ka ti lo kha bak khan ka lungthin vialte kha a dum a ṭum i a tai dih ṭhan chim duhnak cu nawl ngeih kan i timh deuhdeuh puah hin tukforhnak hi a ra cucahcun rawl ulhmi na si ahcun na ulh lio te ah hin tukforhnak ra theng lai lo na ul dih hnu ah ra lai cucaah cun na ul dih hnu ah ni thum na ul le na ul lio ahcun thla na cam lio si thiang thlarau he na chawnh lio pathian sinah khawh in thla na cam lio si tikah zeipi ra lai lo sinain na ul dih hnu zei ra lai inn na ṭin cang nangmah na minung sinak thazang a ra ṭhan cang tikah kha hnu tu forh na ra cu tei khawnak hnga ding can zeidah hau ti se cun kan bawipa jesuh lengmang kha lengmang ka hau ko thiang thlarau ka som lengmang ka hau ko thasam lengmang ka hau ko Cucun nawlngaimi hna paohpaoh hi Abraham zong tunai kan chim bantukin nawlngai tein Bawipa nawlngai tein um caah Bawipa nih a tinhpi mi vialte tling dingin a pek i Isak hmanh thah dingin a hal ṭhan i nawl a ngeih ruang a pek ṭhan rih caah cu nawlngaihnak zeidah a chuahpi timi cu a hnu a phichuak nan mah nan theih dih ko cucun nawlngaih hi hi zumtu a si cangmi hna nih hin kan rian a sang bik ah nu ngei hi kan i chiah ah hin luatnak kan hmu i atu ah Khrihfabu chung aa pemi kan si zongah mino pa kan si zongah Khrihfa pa si zongah zeitluk in thawngṭha chim na va thiam ko i zeitluk i thla na va cam ko zongah zeitluk in Baibal na va rel ko zongah bawipa nawl na ngaih lo ahcun mipi zohnak cun nai dawh ve ko lai sinain ni ni khat ah zeidah kan phanh lai ti kha hngalh um ko Zizipate khua uh, pastor how dah si kha a kan tlong bal mi kha phame kan um leu kha eh se theu ran ton leu wa khan Crusade seven kan tua i ka phil bak lo mi chu kha bia kan hal tuan ha lai kan ti ni Simon Pate na kan rak si tu sawmkua le pakua an um i cu chungah cun cenghngia pakhat an sin a vak ve ti a vak ve i mah cu cenghngia cu tu hmul ai hmul i a lu he a hmul a zei dihlak vialte hin tu hmul in ai khuh dih i eh, ai khuh dih tu sin a vak ve i anmah tu zong nih cun tu ah an ruah ve ti asinain cenghngia rak si ti asina cu avak ve i an thei lo i tu ni cun anmah tu hoi an ruah ve cun an sinah cun rampi cu atam ve atlong avak ve ko e ti asinain zeiin dah cenghngia asinak cu theih asi tiah akan hal kum caan saupi tu sin avak ve ko kan hal tiah kan phi kho lo phi kho lo i chinku nih a rak phit cu chinku nih a rak phit cu a kan en ai ngale ti tu kan e le cheng he kan e choi dang rua cucah cun zoom tu kan si tikah hin Krifabu ah hin pastor na si zongah mi sasawh te na si zongah zei bantuk rian na neih zong zei bantuk rian na ṭuan zongah i titernak cu caan sau nguh lo kei zong kum caan saupi hi Khrihfabu ai thok ka tin thutiang te a ṭhangmi ka si ka tuah lo miam lo foi ten mu nan phak hlan han tam tuk thil ka tuah kai pe tuk zo te ten khan bia pe kan chim hna lai bia sau maw zeitluk in dah thla a cam ti hi seilipa he ka theih ko tiah a ti bawipa nih seilipa hi biaknak zeitlawng dah ai pek ti hi keimah nih ka theih ko ee ti Pathian nih asinain zeitik hmanh a thlacam ka let lo a ka ti Pathian nih thla ka rak cam tuk ve ko bawipa nih a theih zeitluk in dah biaknak a kai pek a theih zeitluk in dah pumh ka rak fel a theih asinan bawipa nih a thlacam hi ka ngaih peng ko nan zeitik hmanh ah a thlacam ka let lo ee ka ti lung fak tuk si lo mei thlacam leh lo mi cu thideng rol thlacam lengmang bawipa leh lo cu lung fak tuk si cucah cun ka chim duhmi cu tu lakah sawmkua lakah changhia phat a vak ve ko caan saupi a vak ko si natein a kan en thei ṭhiamṭhiam a si caah zumtu kan sinak ah hin kan i hruainak ah biatak kan luh khawhnak hnga ding caah hin pumpak thlaicampi kan herh cun a zungzal in thiang thlarau bawmhnak sawm lawng ma kan herh ko kan luat khawhnak hnga ding caah siseh bawipa le kan i pe kan i pe tlaihnak ding a fehnak hnga ding caah cun nawl ngeih kan hau cu nawlngeih cu pastor te nawlngeih lawng si lo nu le pa nawlngeih lawng si lo cu hna kan pathian nawlngeih pathian nih zeidah kan duh piak zeidah kan feel zeidah tuahnak sia kan ti bible song khat pet um ko an kan cawnpiak lamang cu kan nawl ngaihnak kan hman khawh i kan zul kho si ahcun mi luat kan si ko lai ti zong kha vun chim si ka duh i Zeitluk in dah Bawipa nih hin nawl ngaih a duh ti ahcun Lazaruh kha a thih hnuah Mary le a nau nih Jesuh kha damter dingah Lazaruh kha damter dingah an va sawm ti Bawipa Jesuh an va an vau ti tikah Bawipa Jesuh hi anih hi caan a nei i Pathian hi a noh lio caan ah a kal lo a thih hnu a kal an ol lio caan ah kal lo a thih hnu a kal i Bawi Jesuh nih Lazaruh ra chuak tuah tiah a ti ra tho tuah a ti hlan ah khan zeidah a fial hna tiah cun lung in ka ka ong tuah u tiah a fial hna kha a fial hna tikah lung in kaan on tikah khan cu nawl a pekmi hna an tuah dih hnu lawng lawng ah Lazaruh ra chuak cu ne langhter duhmi cu Bawipa nih hin thil phat a kan fial tikah hin nawl a kan pek ta i cuti nan ti ahcun cuti nan tuah si ahcun ti lengmang khi si ahcun le si ahcun ti lengmang khi bia kan kam ca cu a kan pekmi hmasa hi thil pakhat lianngannak a tuah lai poh te hin pekam pat a kan pek lengmang ca hin Lazaru zong cu a chuah hlan ah lung in ka ong tuan ti an on hnu lawng lawng ah nawl ngeihnak in pathian nih a chim i nawl an ngai i cu nawl ngeihnak an on hnu lawng lawng ah bawipa sunparnak a lang i Lazaru cu a nung in a chuak ṭhan cu ve bantuk cun Pathian nih hin zeitindah kan thinlung chungah maw zeitindah rian a kan fial i zeitindah bia a kan ruah tikah hin cu na tuah ahcun kha na tuah ahcun ti bantuk hi a ra lengmang kha chati pat kan khan lai nu paw fakmi phat um paw fak peng a paw fak peng i thlan cam piak i Thiang Thlarau nih pakhat sinah bia a phuan. A phuan i, kha um rih Bawipa bia ra. A ho dik na ngaihthiam lomi um ee ti. A kum in paw fak cangmi si. Ma ti cu. Ho dik na ngaihthiam lomi um ko cucah cun nai phuan bak a hau. Na ngaihthiam lomi ko hong i, na va ngaihthiam i, na ngaihthiam a hau cu lo cun na dam lai lo. Cu na ngaihthiam ahcun hi na pafahnak hi Bawipa nih lak a duh ee ti an ti. Tika i phuang tuah zei dah si an ti. A, a ruat i ka nei ti. ka nei ko ti pakhat ngaihthiam lomi ka nei e ti thlacam ati na se ton kan chon piak ve bible study a mi ule nau sinang e thiamnak kan halta dingah khan bihalna om cha se ton ne avun kan le mi ti mi chu vakal theng mangi va ngei thiam dingah chun chung hui pa non avun hal ko iti thei ko kha kai mi ni chun a bo le bo ciceo cu ngah lai lo ti kha mu a hmaan asinain chim duhnak taktak cu si tu na kan chimmi kha si ko va kal thengtheng kha si lo na thinlung bak in thla ka cami bawipa khi pa ka huat tukmi khi nuk huat tukmi tiah zumhnak te bak in ngaihthiamnak thinlung in na rak cammi kha kha na rak cammi kha rak in ngaithiam cang selu na hngal lo cu te bawipa nih pe a chungah thil rian ṭuan khawh cu kan si samnak le ngaihthiamnak hal timi cu cucu na ngaihthiam kho lomi me an ti tikah asia cun ati achim ka ngaihthiam lomi hat ko ti ati asia cun an ti tlang ah si ve tikah ti tlang si tikah a ngaihthiam kho lomi cu tlang ve lo cu thla cam ka pa mi ngaihthiam lo nak thin lung ka nei mi le caan sau tuk ngaihthiam lomi hi nangmah thiang thlarau thawng in ngaihthiam khawhnak la ka pe ngaihthiam ka duh ati sang thlarau na mi cu ngeih thiamnak sin i pathian sinah kun bui thla mi kha mah nu nih rak hngal lo cu rak hngal lo natin bawipa nih a thlacamnak kha slender a tuah tikah misual ka si mi ngeih thiam lo nak ti nai ka nei mi hna chuahnak na ka nei lungpuamnak na ka nei ṭhat lonak vialte ka nei ca bawipa ka lak pia keimah minung sinak nih a tei kho ti lo ka tuah kho lo ca ka lak pia a ti tikah cu a thlacamnak sa bawipa nih a ngeih piak tikha adam a pafa pafa vialte dam di ti cu thiang thlarau rin tuan asi so chin thla kan cham tikah hen vai paul zong ne ti ko kha thla hi thiam loi mai foi loi man cham hau lo na du mi te ke hal lo na du mi te ke chim ko chon lai mi chu thla kan cham tikah che keima zong zei hman ka si ti rak selo thla kan cham tikah hen vai vai ni cham kan hmang lo ta bua vai khat cham nan cha chun ti vai khat cha lo nan chami ngol kan hmang ton hman ding selawa ke ke pungman de lung a chua lo zong da chua chana kan cham lang mang ti cha te chun minung zong kan chona khen na chim che mi vetam tong da chim chun an deng kul mai an deng hak che pakan ni khen muthai hau se la ka pa muthai pe to muthai ke pe chun hano chun ti le chok pek ko lai da pek ko lai ka ban tok si chim lang manga hen boi pa dong e chim lang mang not lang mang ti lang manga hen kan bia kha kan hal lengmang i kan nol lengmang tikah cun bawipa nih a celh ve lo i zaangfah lonak kan um kho lo dawt lonak um kho lo zeicah amah a sermi fa le kan si caah amah thisen tlanhmi fa an si ti caah khan zeitik hmanh ah pathian nih hin a kan kaltak lo cuah cun uh, Bawipa Jesuh cu amah rengreng hi Pathian nawlbia a ngai i kesman i du mithla cam lio zongah Bawipa na duh bang si ko seh a ti ṭhiamṭhiam tu kan pa si amah hmanh nih dakaw Pathian nawl a ngeih i a bia ngeih cu kan nih chinchin nih cun nawl kan ngeih awk si ko cu nawl kan neih khawh nakhnga ding caah cun zeidah hau thlacamnak lo cun zeidah kan tuah khawhmi um hawi bantukin thawngṭha kan chim kho lo hawi bantukin zeihmanh kan tuah khawh men lo kan ṭhuthmun te kan rianṭuannak um kan lungthli tein kan lungchung tein kan umnak hmun tein thlacam lawng lawng kan i kan rian a si ko cun thla kan cam tikah hin na duhmi kha na cam lio ah khan a dang na peh lai lo ti si fawinak cun Tuah kei hi misual mi luat lo ka si tikah uh, tlang i thlak cami cu Bawipa Jesuh nangmah cu kan zumh ko ti khi si ko Bawipa Jesuh kan zumh ko sihmanhsehlaw a za lo run ka bawm ko ti khi si ko Bawipa Jesuh kan zumh ko sihmanhsehlaw a za lo rak ka bawm ko kan zumhnak hi a za lo ti cu Bawipa ca kan zumhnak a fat tuk zia kha langhter bia si a za lo kan zumhnak hi amah cu nan zum maw tiah hal sila kan zum ya kan zum ti ko zeitiang dah kan zum ti um um tikah kannih cu kan van ṭha tuk pathian nih hin kan nunnak te hna le kan sungh ralh dih tiang te hna tiang tiang ngai ngai an zeiman hnek saknak kan tuah lo i ti kan van ṭha lehlam hi thi lonak hna cu um ko seh harsatnak in le lo hna in kan hnek sak seh law zeidah kan lawh hnga kan zumhnak hi cucun zumhnak hi zeitiang dah kan neih cucah cun thla kan cam tik bawipa kei misual ka si maw david fapa rak ka zaangfah tuah maw david fapa rak ka zaangfah tuah jesuh khrih khual a tlon lio ah mitcaw pahnih nih khan zeidah an chim maw david fapa rak kan zaangfah tuah bawipa jesuh tiah zultu pawl le vei pawl nih hna nan chet ka lu ti an ṭhawl hna sihmanhsehlaw thang chinchin an au ti cu thang chinchin au cu Bawipa Jesuh Khrih nih a theih tikah a leh hnawn le zeidah tuah piak nan duh a ti nai tikah mit kho hmuh khawh ṭhan nak kan duh ee an ti cucahcun Pathian hi bia kan hal tikah hin kan duhmi te hi hal dan thiam hna usih law tucun thla kan cam zongah hin zeidah Bawipa nih kan duh piak timi tete hi hal thiam hna usih ti hi kan i hrawm hna ka duh Tahchunhnak bantukin uh, Bawipa Jesuh nawlngeihnak thawng hin tuak u law Elijah cawm tu ah lang langak ti hnai a hman hnai langak men e nawl ngei cu ti langak men e nawl ngei i minung chin chin nih cun amah sermi amah thluachuahmi fale nih cun a nawl cu kan ngaih awk si ko zeiruang dah nawl ngeihnak hi hi tam deuh in ka chim tiah hin ziah ku selipa nawl ngeihnak cu zei nawl dak ya kan i pumh lengmang ko ṭung cutin kan si ko ṭung cheu hna cheu kan pek ko ṭung zei kan fel ko ṭung kan ṭha ko ṭung nan ti lai asinain hi biaknak chungah hin ka ti duhnak a si lo nawl ngeih timi cu nifatin te kan nunnak ah nawl ngeih a hau cu nawl ngeih cu vawlei zungah a hau cun pathian nih a kan timi vialte cu nawlngaih cu vantuak kan ngai kan ngai dih lo hi mu nawl ngaihnak a ngaimi hna nih thluachuah an hmuh ning le hmuh lo ning cu kan khrihfabu in zoh hna lai thei ko lai na a hau ka te lo mu hau ti cu ka thei lo sinan ti duhmi cu nawlngaih nih zeidah a chuahpi nawlngaihnak nih hin damnak a chuahpi luatnak a chuahpi zeizong vialte a chuahpi cu langak men cu pe no le ngai bawi pa ni lai ya chu chom ko chu chu be bantuk kan zumtu fa le na ni hin pathian sina kan kan thla kan cham tik le kan vei tik han nol ngai bu ten zai da kan feel bawi pa ni zai da tu na se tia kan du chun zeitin da thla cham na se tia kan du chun zeitin da nong na se tia kan du ti kha a cici deuhmi a si. Kan i pek sawsawh lawng kha za lo. Jesuh Khrih le ah, tlangval hna pahnih kha khual an tlawn lioah khan Bawipa Jesuh kha kong kha an i ceih an i ceih i an i ceih tikah Tuchun i Jerusalem i thil a cangmi cu khuaruahhar ngaingai si Messiah Jesuh Khrih kha si ko rua tiah an i ceih lengmang lio ah khan Bawipa Jesuh an pawng a ra. A ra i Bawipa Jesuh nih a halmi hna cu aho kong dah nih na ceih tiah a hal hna. Halna tikah Bawipa Jesuh an hmu kon an thei lo an thei lo i Jerusalem i thil a cangmi khuaruahhar liangannak a tuahmi pa Messiah kong kan i ceih in ti Pathian kong kan i ceih in ti cu tikah cun Bawipa nih hi hna hi ka kong lawng an ceih a theih lawng an ka theih i an ka zum taktak hnga maw ticun an ka duh taktak hnga maw ti ṭhet a duh hna caah Emmaus khapawng phak lai ah khan khua a mui dengmang cang i zeitindah Bawipa Jesuh nih tiah cun ai lanhter a ti riak lo ding pungsa in ai kalter a ti kha tikah zeidah keimah nih ka fian tawk le keimah nih ka ve ning ahcun Pathian kong kha an i ceih ko natin an pawng um ko natin Jesuh si an hngal lo. Asinain annih cu Bawipa nih a hniksak hna tikah hi hna nih hin ka kong hi an ceih i ka sullam le ka thil tuahmi an theih i an ka seherh taktak hnga maw? Ka cungah han dawtnak an nei taktak hnga maw ti hngalh a duh caah han ai lanhter i ti. Cu a van lanhter bak ahcun tlangval hna pahnih zei an ti cu ah khua zong a tlai cang lo maw kan sinah riak pe ko zan riak kan dum ti lai an ti hnuah cu hnu tawk cun Bawipa nih hin ka kong lawng na ceih lo hi teh a duh in pen ka duh hi an sin zong pe ri an ka som i chun cei zong pen ka som i azan ri zong le riak zong pen ka som i a ti cu an biachimnak te cu a cohlan caah bawipa Yesu sin a riak i zan ri a dum cu ve bantukin bawipa kong hi theih lawng a za lo i ceih lengmang lawng ngah lo bawipa na zum maw ti ka zum ko ti lawng ngah lo bawipa ti chim lengmang i a taktak e tikah pial tak a fawi ti cucah cun a kong kan ceih i kan chim lengmang mi pa hi nih hin avun kan ṭhet tikah hin kan nih te a taktak ah a dong kho mi kan si maw ti zong kha a pumpak cio kan nun a check hna ti ka duh vekhat dami an ṭe i jesuh cu khuarat lon lio ah a bible am lo an ti ka hlan don pia khan hau ni da thor sim na krak ngai ka lunga vong chuak sorry a ke ko lo pi zong bia ka sim dong le ko ngai thiam la bible tuan bia am ruan ti bible tuan bia an an ve mi sura dami an te ye ma chu pakhat pa ni khan a hi pa hi chu zang fak si thla ko si ti an ti ma kha kha ma dami a pahni kha mai ta tak min surwa dami a chen hraung bak min surwa tikah an thlah i Jesuh Khrih cu cu dami an rak ṭehnak cu a luat an ti. Ni ni khat ah vailam cungah an rak khenh chihmi pa a rak luatmi pa kha Jesuh Khrih dami ah an rak ṭaih an rak rak ṭaih lio ah ka hawile hi pa hi cu thlah ko si a rak titu pa kha Bawipa Jesuh kami vailam an rak tahmi pa a si ee an ti. chim duhmi cu Bawipa Jesuh na dawtnak le Bawipa Jesuh sin i thla na camnak le Bawipa Jesuh sin i na tuahsermi vialte hi Bawipa nih a philh lo kum caan saupi zongah a philh lo cucaah cun ni ni khat ah nangmah sunparnak hnga ding caah le nangmah na luat khawhnak hnga ding caah hin Bawipa nih khua an khan piak ko an timtuah piak ko timi zong kha thazaang vun pek na ka duh i kha donghnak ah ka le ti ngan pangam he phat ka vun rel lai Kalati a ngan panga mi pakhat. A luatmi kan si cang. Khrih nih a kan luatter cang. Cucaah fek tein dir u law sal ah khan i sal ṭhan ti hlah u. A luatmi kan si cang si ahcun kan sal cu dah si? rian ah maw din ei ah maw hmur ka ṭhat lo ah maw mah le sal cio kan nei ko cuah cun a luatmi kan si cang luatmi nan si cang a luat cangmi nih cun khai sal dir hmanh han dir lamang ti hlah usih law ti zong kha na ka duh i cun Korean angan hlei thum Korean kuat hnih hlei thum kha te ka van rel lai khan cun ka caan ka van dongter ko lai Bawipa Jesuh Khrih vel le Pathian dawtnak le Thiang Thlarau he i hawikomhnak cu nan dihlak sinah um ko seh. Bawipa Jesuh nih a kan tiam tami cu Bawipa Jesuh nih Bawipa Jesuh Khrih vel le Pathian dawtnak le thiang thlarau i hawikomhnak cu nan dihlak cung am ko seh. Cucaah cun zumtu le nau tuzan caan ah Bawipa na kan zaangfah, Bawipa na kan dawt i nifatin te kan nunnak ah, kan rian kan ṭuannak ah maw, kan ṭhut kan dirnak ah maw, zeidah Bawipa nih a kan duhpiak, phat le phat i dawt. Cun zei ah dah kan tan, zei sal ah dah kan tan, zeidah ka rian a si zeitindah thla ka cam ding si zeitindah ka nun ding si timi ruat bu tein pathian sinah thlacam in maw bawipa jesuh misual ka si mi pal ka si ka zaangfah ko ati zungzal ding kan si ko david fapa rak ka zaangfah ko tiin a sinah thlacam ding kan si ko cu kan camnak thawng le pathian thang thlarau kan kan auhnak thawng kan saunak thawng cun Kek fakmi na siah pafakmi na siah Bawipa nih an chimtermi nawl na ngaih siah cun na luat ko lai. Nau pawi kholum phat a um. Thiang Thlarau nih voi thong khat in Bawipa bia chim a ti. Voi thong hnih a chimmi faphir a pek Bawipa nih. Bawipa sunparnak ca si ko seh. Bawipa nih an fialmi te hi na tuah siah cun na taksa dam lo, na a dam lawng si loin na thinlung zong a dam lai i Khrih ah puitling nutling na si ve ko lai. Cucahcun a hohmanh vale mifel kan um lo, miṭha kan um lo. Harpaw thla campiak ding kan si. Pathian bia in pahata thazaang pe ding kan si ko. Kei zong uh, thlarau lei ah uh, kei zong zei kan ti lai uh, a thang kami te ka si ca ka camnak ka herh ve kha nan camnak ka campiau kei zong nan ca thla ka cam langmang de ca tin cu pathian thei si e ca te cun boi pa ni sama ka fiel kei he ke te ka chim ko lai ka sama ka fiel de thla ka cam langmang nan di lak ta thla ka cam cu cu ka cam nak dong cu boi pa ni a thei lai i kan khrihfabu kan cawn cawknak caah Bawipa nih kan ca a ṭha bik in khua kan khan piakmi chungah nunzia le thutdir zia tu thiam ko hna usih tiah ka bia ka donghter ka lawm